Sir u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Mulej aħna narfu li inti jgħat hawnhekk magħna, natuk qima, nadurawk u nirringrazzjawk li inti Mulej li tidħol f'komunikazzjoni magħna u liedek id-dixxipli tiegħek. Nirringrazzjawk tal-fatt li inti trid tkellimna anke llejla permezz din is-silta sabiħa. Illi tiffoka fuqek. Għinna, Mulej Ġesù, biex fiha tassew naraw lilek, nilmħu lilek, u nsiru nafuk iżjed. Grazzi, Mulej Ġesù. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna, Mulej. Amen.

Waqt li Ġesù kien għaddej minn hemm, marru warajh żewġ għomja jgħajtu u jgħidu, Bin David, ħenn għalina! Meta mbagħad daħal id-dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom, Temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu, Iva, Mulej. Imbagħad missilhom għajnejhom u qal, Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom, Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesù keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem.

Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-Kelma tal-Mulej tifidi lil Kristu. Mela nistgħu naraw forsi anke mit-titli jekk għandkom it-titli fil-Bibbja tagħkom eh, nindunaw illi qed nittrattaw eh, tliet siltiet eh, żgħar ċkejknin waħda wara l-oħra u l-ewwel tnejn huma dawn iż-żewġ mirakli illi fir-realtà huma l-aħħar tnejn minn serje ta' mirakli illi Ġesù kien qiegħed iwettaq. Ġesù kien qed jagħmel diversi għeġubijiet u dawn biex ngħidu hekk huma l-aħħar tnejn minnhom qabel ma mbagħad eh, jibda biex jibgħat id-dixxipli tiegħu fil-missjoni tiegħu, eh, iseħibhom fil-missjoni tiegħu. Issa, bħalma nagħmlu dejjem, jiena se niffoka fuq xi wħud mill-espressjonijiet jew mill-kliem jew mill-frażijiet li għandna x'impossibbli li niffokaw fuq kollox. Hekk ħalli nkun nistgħu għalmenu niggustaw ftit iktar xi partijiet ta' din il-kelma t'Alla. L-ewwel nett, vers 27, l-ewwel vers, Ġesù x'isejħulu dawn iż-żewġ persuni għomja? Isejħulu bin David, oh, bin David. Issa, forsi għal dawk li kienu għaw, Eh, tiftakru li aħna trattajna l-ġenjaloġija ta' Ġesu, t-nissil ta' Ġesu, u rajna dik il-lista twila ta' persuni illi eh, huma biex ngħidu hekk isom l-antenati ta' Ġesu skont il-ġisem. U s-sezzjoni tan-nofs ta' dak il ta' dik il-lista twila hija proprju tirrigwarda r-rejiet, David u r-rejiet l-oħrajn li jiġu warajh. U nafu għalhekk illi meta dawn id-dixxipli, jew pjuttost dawn iż-żewġ persuni għomja, lil Ġesù jgħidulu bin David, qed jagħrfu li hu inserit f'din il-linja Davidika u għalhekk għandu ċerta importanza għaliex kienu jafu illi l-Messija se jiġi proprju minn min David stess u proprju anke fi żmien Ġesù kien hemm din il-ħerqa biex jiġi dan il-Messija Davidiku ġdid. Anke fi żmien Ġesù kienet xi ħaġa ħajja ħafna. U l-idea li kellhom kien li kien se jkun wieħed li jira l-poplu, se jkun raj. Kif naraw anke fit-Testment il-Qadim, il-wediet li jsiru minn Alla juru illi se jkun raj Davidiku illi jipproteġi l-poplu tiegħu. Mela, wara l-talba li għamlulu, Ġesu jagħmilhom mistoqsija. Forsi niddejqu daqsxejn meta eh, Ġesu jagħmlilna xi mistoqsija, nsibuh il-Ġesu jsaqsi diversi mistoqsijiet u ma tistax taħrablu minnhom, trid tgħidlu l-verità. Temnu, temnu intom li jien nista' nagħmel dan. Temnu intom. Immaġinaw kieku Ġesu taħares fajnejk u jistaqsik l-istess mistoqsija. Hija xi ħaġa Profonda ħafna fl-opinjoni tiegħi. U naħseb illi eh, din il-mistoqsija sempliċi ma turi li fir-realtà il-fidi hija ċentru ta' kollox. Il-fidi hija ċentru ta' kollox. U eh, aħna meta nitolbu ħnina l-Ġesu, xet namlu fil-realtà l-Ġesu qed nuruh illi għandna bżonnu. Inti titlob il xi ħadd jgħinek Fl-istess ħin waqt li qed titolbu jgħinek qed tistqarr il-bżonn tiegħek li għandek ta' dik il-persuna. U għalhekk f'ċertu sens għandek fidi li dik il-persuna tista' tgħinek. Imma Ġesù jrid jismagħha minn għandhom, jrid jisma' jismagħhom mill-isnu Iva Mulej, Iva nemmen. Isu dik il-fidi interna, interjuri, jridu jesprimuha bil-kliem. Mhux biżżejjed li nħoss u iva għandi l-fidi, għandi qed inħossha xi ħaġa ġewwa. Le, jien nistqarr li hekk hu. U jiena emmnuni li qed nara anke fil-ħajja tiegħi, fil-ministeru tiegħi, kemm huwa importanti li ċertu affarijiet nistqarruhom b'mod li jinstema'. Meta pereżempju jiena l-ewwel nett niċħad ix-xitan, il-ħażen, id-dnub, niċħad l-ispirtu tal-biża', l-ispirtu tal-ansjetà, dawn mhux affarijiet li naħsibhom biss, irrid ngħidhom. ngħajjathom biex ngħidu hekk. Fl-istess ħin aħna nistqarru l-kredu u għalfejn il-kredu noqogħdu nistqarruh. Nirrepetu dejjem l-istess ħaġa, ma nafux fiex nemmnu ma għalfejn noqogħdu nerġgħu ngħidu l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu u x'għamlu x'mamlux u l-Knisja u ħaġa u oħra. Jien u nistqarr il-fidi tiegħi qiegħed nigglorifika lil Alla. Il-kredu jien meta ngħidu, jekk qed ngħidu bis-sens u mhux sempliċement qed ngħidu għala papagalla, għala papagall, qiegħed nagħmel stqarrija illi tonora lil Alla. Qed ngħid il-Mulej, iva, dan huwa int, il-Missier, Iben, Spirtu Qaddis, u din hija l-Knisja li inti tajtna. Għalhekk, Aħna ngħidu l-kredu qed infaħħru lil Alla fir-realtà, irridu ngħiduh bil-fidi, napprezzaw u niggustaw dak li qed ngħidu. Ġesù ġifieri jistenna minn għandhom din l-iva, iva Mulej. U interessanti li din hija r-risposta li għatuh dawn iż-żewġ għomja. L-ewwel qalulu bin David. Issa ma qalulux iva bin David, ma iva Mulej. Mela, L-ewwel nett, dawn iż-żewġ persuni l-ewwel stqarru l-fidi tagħhom fil-persuna ta' Ġesù bħala persuna Davidika u konnotazzjonijiet anke messjaniċi. Mela dika diġà l-ewwel turija tal-fidi tagħhom. It-tieni turija tal-fidi tagħhom kienet meta Imxu wara Ġesù għaliex Ġesù ma fejjaqhomx mal-ewwel. Jekk naraw is-silta se nitkellem fuqha wkoll iktar tard imma ma fejjaqhomx mal-ewwel, baqgħu jimxu warajh, daħlu fid-dar warajh u mbagħad resqu lejh u talbuh ifejjaqhom. Jiġifieri dik it-tieni turija tal-fidi, il-persistenza, il-perseveranza u l-persistenza fit-talb. U t-tielet waħda hija l-fatt li mbagħad jgħidulu iva. Iva nemmen. Dik il-fidi interjuri jesternilizzawha. U il-Ġesu jsejħulu Mulej. U l-kelma Mulej hija, kif nafu, il-kelma speċifikament Nisranija. Ġifieri jekk tgħidlu bin David, qisu għandha iktar konnotazzjonijiet ta' background Lhudi. Imma meta l-Ġesu qed tgħidlu inti il-Mulej, ovvjament Mulej tintuża anke mil-Lhud, però L-Insara 'l Ġesù dejjem isejħulu Mulej, il-Mulej, Ġesù, il-Mulej. Hija xi ħaġa li x-Xitan ma jistax jgħidluha 'l Ġesù, nafuha din, le? Ix-Xitan 'l Ġesù jista' jgħidlu inti l-qaddis ta' Alla, inti da, inti da, però il-Mulej ma jistax jgħidha għaliex meta tgħidha inti qed tistqarr illi huwa superjuri għalik, illi huwa fuqek, illi huwa għandu kontroll fuq il-ħajja tiegħek. Mela, Wara dik, wara li Ġesù ifejjaqhom, li diġà hija xi ħaġa impressjonanti, x'jiġri? Ġesù jgħidilhom biex ma jgħidu xejn lil ħadd, u dinha forsi tidher daqsxejn stramba, però Ġesù għandu intenzjonijiet ċari għalfejn isikkithom lin-nies meta jagħmel miraklu fejqan fiżiku L-ewwel nett nirridu nifhmu daqsxejn anke l-background soċjali li Ġesù kien qed jgħix fih. Ftit qabel Ġesù, fi żmien Ġesù, kien hemm nies li jibdew jaħsbu li huma l-Messija jew xi ħaġa speċjali u jiġbru gruppi madwarhom ta' nies eh, u jispiċċaw jagħmlu xi rivoluzzjoni jew xi tip ta' rewwixta kontra r-Romani. Allura Ġesù kien jaf li jista' jkun jekk in-nies jibdew jiġru warajh b'dan il-mod, forsi jarawh bħala din il-figura li pruttost għandu xi ħaġa kontra r-Rumani. Meta Ġesù nafu li ma ġiex biex joqgħod idejjaq lil Ċesri biex ngħidu hekk jew jipprova jneħħih minn postu, forsi jdejqu b'mod ieħor biċ-challenges tiegħu, imma l-interess tiegħu kien differenti. U għalhekk ma kienx din il-figura soċjali li tipprova tqajjem xi ribelljoni. Fl-istess ħin Ġesù, Ukoll ma rridx illi jiġi assoċjat biss mar-realtà fiżika, mal-fejqan fiżiku. Kemm hu faċli le, meta n-nies jaraw 'il xi ħadd forsi qed ifejjaq jew jagħmel xi għeġubijiet jew hekk u tibda tarahom ishom żunżan sejrin fuq ma nafx xiex, jew dubbien fuq il. fuq l-għasel, jew ma nafx xiex, insomma, tafu x'fintuni. Hekk aħna l-bnedmin. F'qawwa waħda tisma' b'xi ġubijiet u trid tmur tara tisma' ħaġa ora. Ġesu ma jridx di tip ta' attenzjoni għaliex kien jaf li n-nies kultant jistgħu jkunu superfiċjali. U ġi biex jagħtina liberazzjoni wis iktar profonda. U din il-liberazzjoni kien se jagħtina propju permezz tas-salib. Allura ma rridx li n-nies jitfixklu. L-ewwel ikollhom eh, high hopes kif ngħidu ta' mit kbar f'Ġesu, mbagħad daqqa waħda jgħidu mela da spiċċa kollox. Vers 32 issa tinġu għas-silta l-oħra, għall-parti l-oħra żgħira Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikken maħkum mix-xitan. Kif dawk ħarġu? L-ewwel nett, aħna ma nafx intkom fejn tgħixu, però tafu kultant tisma' nies jgħidulek ili noqgħod hawn tliet snin u l-ġirien qatt ma narhom. Forsi darba rajt lil dak, pereżempju, jew ġieli nara lil dik t'hemm, imma bilkemm naf min joqgħod hawnhekk ħdejja, tisma' nies jgħidulek hekk. Naċċertakom illi fil-kuntest ta' Ġesù, fil-Galilija li kien jgħix fiha Ġesù, is-sitwazzjoni ma kinitx hekk, assolutament. Kulħadd jaf meta ħriġt, meta dħalt, fejn mort, kif ġejt, u ma' min tkellimt u da, tafu intkom jiġifieri l-kliem fil-villaġġi ta' bejnietna u kulħadd jaf kollox fuq kulħadd, insomma x'sajret Peppa u x'sajret Ċikka u kollox. Hekk. Allura, x'jiġri, araw kemm interessanti din is-silta. Dawn in-nies, mhux kulħadd magħluq id-dar jsajjar is-soppa, imma jitkellmu ħaġa oħra dejjin ħerġin u bibien miftuħin, ambjent miftuħ ħafna. Jaraw dawn it-tnejn, dawn l-għomja ġejjin jimxu wara Ġesù u jidħlu f'din id-dar. F'daqqa waħda dawn it-tnejn ħarġu normali. Taw l-istess tnejn. Ikun taw l-istess tnejn li daħlu l-ewwel, jew kien hemm xi tnejn oħra jixbħuhom. Taw l-istess tnejn u dawk ħarġu gas dawn jgħidu l-kulħadd, naħseb il-kull minn bdew jaraw fit-triq. Ara x'għamil Ġesu. Ma x'kien is-sigriet li f'dik id-dar, f'dik il-kamra, f'dik il kien hemm Ġesu. Waj kemm hi sabiħa, dawn it-tnejn jitlu għomja u għax hemm Ġesu hemm ġew joħorġu imfejqa. U għalhekk f'daqqa waħda n-nies jibdew jagħmlu hemm dan imbikkem li huwa ma jkun mix-xitan, bum, mal-ewwel jieħdu għand Ġesu. Għax hemmhekk jafu li hemm is-soluzzjoni. F'Ġesu hemm is-soluzzjoni, jieħduh dritt għandu. Interessanti, imbikkem u maħkum mix-xitan. Ġibulu quddiemu wieħed imbikken maħkum mix-xitan. Jiena l-istess, qisu forsi dawn iż-żewġ affarijiet narawhom daqsxejn distinti, il-problemi fiżiċi u l-problemi spiritwali. Imma iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar ma qed nara kemm ix-xitan għandu influwenza kbira fuq l-istat anke fiżiku tagħna. Mhux qed ngħid li kull min ma jiflaħx jew kull min għandu xi problema fiżika huwa maħkum mix-xitan, biex niftehmu. Però għandu ċerta influwenza fuq l-umanità, fuq il-ġisem tal-bniedem. Kultant jiġu b'diversi modi, forsi kultant anke tkun ikun dnub min-naħa tagħna, forsi n-nuqqas ta' maħfra illi jikkawżalek ċerta problemi anke fiżiċi. Jiġifieri, ir-realtà spiritwali u r-realtà fiżika mhumiex żewġ realtajiet separati, imorru id f'id. U għalhekk, meta Ġesù jara lil dan l-imbikkem, jaf li l-problema tiegħu hija iktar milli problema fiżika, hija problema ta' natura spiritwali. U għalhekk Ġesù, bla biża' ta' xejn, Bla biża' ta' xejn ikeċċi dan ix-xitan. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li Ġesù quddiem ir-realtà tax-xitan qatt ma jibża'. Eh, tant u hekk li jgħidu wkoll din interessanti nara illi meta l-eżorċisti jitolbu fuq xi ħadd li jkun xi każ kbir ta' possessjoni jew xi ħaġa hekk, L-eżorċista m'għandux joqgħod ikun serju, irrabjat, oħroġ minnu. Imma inti u bħal eżorċist għandu jkun seren fil-paċi, anka bid-bissima, ferħan u jitlob ċerta tranquillità. Għaliex dan meta jarak inti fil-paċi, jarak tranquill u seren, e ma jinflax għalija, ma jinflax għalija. Jiġifieri l-kwistjoni mhux niddeħlu f'xi ġlieda u noqogħdu nitkellħu lil xulxin, imma għandek tagħmilha b'serenità eh, u b'ċertu paċi, b'ċerta trankwillità. U Ġesu huwa ta' dan it-tip, ovvjament, meta jitkellem hu eh, kull seta ħażina trid titbiet. Issa, eh, x'għamel Ġesu f'din is-silta innotaw Ġesù keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. U Ġesù kif semgħu jitkellem ma qallux bħalma qal lill-għomja, ew, issa titkellem ma xejn ma ngħidlek bħalma til dawk it-tnejn, l-istess int m'hemmx kelma, eh? ma nitkellmux fuq dak li ġara. L-ewwel nett miskien għadu kemm fejqu u tah l-kelma kienet tkun daqsxejn miskien tgħidlu issa oqgħod kwiet. Bħalma jgħidu jgħidu it-tfal tagħmel l-ewwel sentej tgħidilhom eh, tallimhom kif jimxu u kif jitkellmu. Umbat is-16 sena ta' wara tgħidilhom jisktu jqogħdu bil-qiegħda. Eh, Skot eh, ekna. Ġifieri Ġesu ma milix il-ħaġa, mhux fejqu. Eh. Però Sabiħa di li Ġesù lil dar-raġel għalfejn ma qallux tajt xejn fuq dan. Innutaw id-differenza. It-tnejn kellhom problema fiżika, però dan kellu problema fiżika li ġejja mix-xitan, kien maħkum mix-xitan. Allura meta Ġesù jeħles mill-qawwa tax-xitan, Qisu kważi kważi li l-persuna ma jidhirlhiex tgħid xejn. Għalfejn? Għax Ġesù speċifikament għalhekk ġie. Għalhekk ġie. Ġifieri għid, ejja, għid, tkellem, jekk trid titkellem. Is-setgħa. Mhux mis-setgħa ta' Ċesari jew ta' Erodi jew ta' Pilatu jew ta' le, le, imma mis-setgħa tax-Xitan. Jiġifieri interessanti d-differenza bejn waħda u l-oħra. F'dawn iż-żewġ rakkonti li għandna, dawn iż-żewġ siltiet qosra, hekk li huma paralleli f'ċertu sens, naraw illi l-fidi, l-espressjoni insomma, il-fidi hija kemm li wieħed jara u anke li wieħed jistqarr. Dawk jaraw u dana jibda jitkellem. U l-fidi hija hekk. Permezz tal-fidi jiena nara iżjed, jiena nifhem iżjed, jiena nidħol iżjed fil-profond ta' realtajiet kbar u nistqarrhom, ma nżommhomx għalija nnifsi. Dik importanti. Xi ħaġa li forsi aħna Forsi anke bħala Kattoliċi ma tantx nisħqu ħafna fuqha biżżejjed, forsi l-fidi nħossuha xi ħaġa personali li ngħix jiena, imma trid tkun xi ħaġa li nistqarrha. Ħutna l-Protestanti jgħallmuna fuq dil-ħaġa, li dejjem iridu jippritkaw, iwasslu l-Evanġelju lill-oħrajn. Mhux qed ngħid li aħna ma nagħmluhiex di, però naħseb huma eżemplari ħafna f'dan ir-rigward. L-aħħar sezzjoni, vjus 35 sa 38, fiha naraw li li d-dixxipli, il-missjoni tad-dixxipli wkoll kienet se tinvolvi bħal missjoni ta' Ġesu propju il-fejqan u l-liberazzjoni, il-ħelsien. il-fejqan u l-liberazzjoni vera forsi l-fejqan fiżiku l-istess ma tantx enfasizzajnieh forsi biżżejjed, ovvjament enfasizzaw f'postijiet bħal huma l-Lurd, imma anka għalfejn le li nitolbu ma' xulxin u naraw in-nies ifiqu, affarijiet li għadhom jiġru sal-lum dawn, eh, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq l-Atti tal-Appostli. Illum, sal-ġurnata tal-lum, għad hemm nies li jfiqu anke fiżikament wara li jsir telb magħhom, u ġieli anke immedjatament, u l-liberazzjoni b'mod partikolari permezz tal-qrar. Għadni kemm semmejt l-eżorċiżmu, l-eżorċiżmu huwa xi ħaġa li jimpressjonana, però l-qrar huwa iktar qawwi minn eżorċiżmu. Eżorċiżmu huwa biss sagramentali jgħidulu imma imma l-qrar huwa sagrament, huwa sagrament. F'eżorċiżmu jinħeles il-ġisem tal-bniedem mill-influwenza tax-xitan. Imma fil-qrar, Hija r-ruħ tal-bniedem li tiġi msoffija, tiġi mfejqa, tiġi mnaddfa minn Ġesù, tiġa, tiġi mħolla mid-dnub, mill-piż tad-dnub, jiġifieri meta inti tmur tqerr qed isir xi ħaġa straordinarja, u aħna forsi mhux dejjem napprezzaw biżejjed dan il, dan il-sagrament, il-qawwa tiegħu. Eh, mela, f'din l-aħħar silta, vus 35 sa 38, Naraw li Ġesù, b'ħafna tenerezza u bil-pjan sabiħ li hu għandu għall-umanità, isieħeb ukoll lid-dixxipli tiegħu f'din il-missjoni. Itolbu għal xi ħsad huwa kbir, itolbu l-Missier biex hu jibgħat il-ħaddiema għall-ħsad tiegħu. U interessanti li eżatt wara mbagħad eh, Tiġi silta pjuttost twila fejn Ġesù jagħżel lid-dixxipli u jibgħathom fuq din il-missjoni. Ġifieri dak li għamel hu jridu jagħmlu huma issa. Fil-vers ta' wara vers 38, propju jibda kapitlu ġdid, Skudawni. U nisimgħu dawn il-kliem. Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta' mard u 'l kull min kien nieqes minn saħħtu. Din hija l-missjoni li tahom Ġesù. Lil dawn it-tnax u mbagħad ftit iktar 'l isfel Ġesù bagħathom b'dawn l-ordnijiet. Ġesù għażilhom u Ġesù bagħathom. Fit-tieni ittra lil Timotju nisimgħu dawn il-kliem, San Pawl jgħidlu dan il-kliem. Xandar il-kelma insisti f'waqtu u barra minn waqtu. Ċanfar, widdeb, wissi bis-sabar kollu u bit-talim. Impressjonanti din San Pauli. Wissi, f'waqtu u barra minn waqtu, bl-Ingliż in season and out of season, eh? Jiġifieri m'hemmx toqgħodx tgħid u hija issa mhux żmienu u issa nħalli għal darb'oħra u issa aħjar mhux il-mument, issa. Hmm? Qed nirrealizza iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar ma jien qed nirrealizza kemm dak li għandi nagħmel irid nagħmlu mal-ewwel kif Ġesù qal lil Ġuda bejnietna. Imma dak li għandek tagħmlu għamlu malajr, għamlu mal-ewwel għax forsi issa għandek iċ-ċans tajt kelma ta' ġid u ma jerġax jiġik. Dak iċ-ċans forsi ma jerġax jiġik. Imma bum, jekk tista' tagħmel ġid, jekk tista' tipritka l Ġesù, semmi l Ġesù, għamilha, għamilha tistħix. Iż-żmien tagħna qasir, qasir ħafna. Eh, Il-Ġesu x'jagħmel f'din l-aħħar silta, Ġesu jkollu kompassjoni, juri kompassjoni enormi lejn dawn in-nies, eh, lejn lejn il-nies li qed ibatu. U Irid illi d-dixxipli tiegħu jidħlu f'din l-istess storja tal-kompassjoni li jħossu. Jiġifieri mhix xi ħaġa illi jgħix jesperjenzja Ġesù, ma Ġesù jrid illi aħna jkollna l-istess sentimenti tiegħu. Immaġina, Ġesù ma minix robots lilna illi sempliċement iridna nagħmlu ċertu xogħlijiet, tippanċċa, pum pum pum, għamel xogħolok, Le, l-ewwel ħaġa li jkollna s-sentimenti li għandu hu, nħossu bħalma jħossu. Eh, anka l-kelma eh, Ġesu meta rom tħassarom, tħassarom. Din il-kelma splangnizomaj, il-verb eh, ġej mill-kelma splangna li tfisser l-interjuri, l-interjuri tal-bniedem, l-parti interjuri tiegħu, l-organi interjuri. U bl-Ebrajk, il-kelma relatata ma' di hija reħem. Reħem tfisser kemm ħniena kif ukoll ġuf. Ġuf. Jiġri Alla li anke juri ħniena mal-poplu tiegħu jisu biex ngħidu hekk jisu għandu sentiment matern eh, ta' kompassjoni lejn lejna. Ġifieri anke Ġesù mela li qed iħares lejn dawn in-nies u għandu dawn dawn is-sentimenti teneri ħafna lejn il-poplu, fih naraw anke dan l-element matern li jagħti każ ta' dawk li jkunu dajfa. U intikom tafu aħjar minni, speċjalment minn għandu t-tfal hawnhekk, illi jgħidulek kultant meta tara jkollok pereżempju tliet itfal jew erbat itfal u wieħed minnhom jew waħda minnhom ikunu iktar debboli, iktar batuti, jew fiżikament, jew jew finanzjarjament, jew b'xi mod jew ieħor ikollok daqsxejn ta' soft spot iktar lejhom, isek ċerta tenerezza speċjali lejhom. Mhux qed ngħid li tittrattom aħjar mill-oħrajn, imma kultant lejn minn iktar batut inti isek Ikollok sentimenti ftit iktar ma nafx. Mm. Fimtuni intkom insomma. Tajjeb. Mela, Ġesu illi ħoss dawn is-sentimenti għaliex kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Allora, għalġajna ġejna għal dak li bdejna fuqu fil-bidu fejn il-Ġesu sejħulu bin David u proprju din il-figura messjanika kienu jarawha bħala dak li attira l-poplu ta' Alla. Jiġifieri eh, ħafna drabi din il-figura ta' wieħed li huwa raj jew raj u sultan għaliex kienu jillinkjawhom flimkien, jaqduhom flimkien dawn iż-żewġ kunċetti. Eh, Kienet tintuża kemm fl-ambitu reliġjuż, għaliex Alla jitkellem ukoll fit-Testment il-Qadim, jgħid li nabgħetilkom ragħaj Davidiku li jieħu ħsieb il-merħla, jmexxi l-merħla, imma anke f'ambiti wkoll li ma kinux reliġjużi. Anke l-Fargħun fl-Eġittu kellu anke din qisu l-impostazzjoni, jidher qisu ragħaj li jieħu ħsieb anke l-orfni u u il-romol u koll, eh, ġifiri dawn l-atteġġamenti zbieħ ma kienu xi ħaġa li kienet tipprattika jew eh, kienu ideali biss tal-poplu ta' Alla imma kien hemm daw l-ideali wkoll f'popli oħrajn għalfejn għaliex l-ispirtu ta' Alla jaħdem f'kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Kellu l-poplu l-mażul tiegħu imma ma jfissirx li l-ispirtu ta' Alla ma kienx qed jaħdem fil-qlub ta' ħafna popli oħrajn.

Innotaw li Ġesù lil ħadd qatt ma qal, Ħu paċenzja, issa porti l-problema tiegħek, issa porti l-marda tiegħek u offriha lil Alla. Aħna ġeneralment mhux hekk nagħmlu aħna nitolbu, imma mbagħad fl-istess ħin ngħidu mulej jiena noffrilek it-tbatija tiegħi, uża kif trid int u nagħmlu ħaġa tajba. Però Ġesù kull fejn kien, kien ifejjaq il kulħadd, kulħadd. Eh, issa jiena illum qed insemmi l-Protestanti, taħsbunix il-Protestanti ġifieri, imma għax tajjeb li nitalmu minn xulxin. Fid-dinja evanġelika tal-born again Christians daw li jenfasizzaw ħafna il-kelma ta' Ġesu li jaraw anka mirakli kbar u fejqan kbir propju hekk jagħmlu. Jaraw problema ta' mart, jitolbu u jaraw eġubijiet. Għandi għandi ħabib tiegħi kemm insemmilkom dina l-istorja, ħabib tiegħi Ġermaniż li huwa tabib li kien qed jitkellem ma' xi ma nafx kienx ħabib tiegħu wkoll l-istess u t-trejn li huma Luterani jidilli. Il-ħabib tiegħi Luteran li ieħor jidilli wkoll. U da l-ieħor kien qed imur jew għadu, ma tantx naf wis fuqu, imma imma kien kien imur żgur eh, f'dawn l-artijiet imbeda fejn m'hemmx fidi nisranija, fejn il-fidi tagħhom hija fidi eh, lokali tan-natives insomma. U Dan qallu kemm qed jikkonvertu, kemm qed jaraw konverżjonijiet kbar fil-villaġġi, villaġġi interi jikkonvertu, is-sħaħ jikkonvertu u jaċċettaw lil Ġesù f'ħajjithom. U dan il-ħabib tiegħi qallu imma kif tagħmlu? Qallu aħna mmorru f'villaġġ, qallu ngħidulhom biex iġibu l-morda tagħhom, għal insaqsuhom iridunix iħallunix nitolbu magħhom, itolbu magħhom, ifiqu u mbagħad nipritkawlhom fuq Ġesù. U dal-ħabib tiegħi li huwa tabib, qallu żomm waħda, żomm, żomm, żomm. Tolbu magħhom ifiqu, xejn mhux xejn dan, eh, pop, pop, pop. Qallu xi, spjegali ftit, qallu ifiqu, xi min ifiq, koll, koll, kollna, koll ifiqu, ifiq. Sejna, jina s-suspett tiegħi huwa illi kultant meta Mhix kwistjoni ta' min qed jitlob għal min, imma dawn il-pajjiżi forsi fqar fejn m'għandhom xejn, meta jaraw lil dawn l-Ewropej ġejjin b'din il-wegħda li se jagħtuhom il-fejqan f'isem Ġesù, naħseb tant m'għandhomx komplessità ta' ħajja, Illi jaċċettaw bil-qalb u jemmnu, jemmnu tas-sow. Mentri aħna tafu kultant forsi aħna studjajna iktar, rajna iżjed, rajna iżjed xaw fid-dinja, allura forsi aħna daqsxejn għandna ftit iktar reżistenza u rabbejna l-kallu bil-Malti, ġiviri, eh, u forsi anke jekk xaħat kellu jġi jitlok maħna, mux issa najt li tort ta' minn u marit, ta' tifmu ħażin. Imma naħseb l-ambjent tagħna ma jgħinx. Mentri ambjent sempliċi, miftuħ bħal dak huwa wieħed li fih jistgħu faċilment iktar jilqgħu bil-fidi. X'qed ngħid fuq dawn iħutna Protestanti? Huma jemmnu u jaraw affarijiet kbar. Aħna l-Kattoliċi forsi Qisu trabbejna b'teoloġija daqsxejn differenti, illi kif tibda tbati, forsi tgħid xi żewġ salbiet, ma jiġri xejn, u mbagħad tibda tgħid mela ħa noffri lil Alla. U naħseb illi Alla jarana u jgħidilna, Dawk il-Protestanti intkom temmnu, mela ħa jfiqu. Il kattoliċi intkom tridu toffru? Mela komplu bagħtu. Qed tifhmu? Jien naħseb jimxi daqsxejn skont dak li nemmnu, mhux hekk skont dak li qed nistennew. Tajjeb jiġifieri eh, forsi qed nagħmilha daqsxejn, eh, qed nuri distinzjoni kbira, forsi qed nesaġeraw ukoll, imma biex għalmenu nifmu xi ftit il-kunċett jiena, għalmenu kif narah jiena. Jekk inħarsu issa lejn dawn it-tliet siltiet differenti, naraw dawn il-temi prinċipali. Mela l-ewwel waħda il-viżjoni li tara, li tara. Xiġri dawn iż-żewġ omja li jibdew jaraw mhumiex kuntenti li qed jaraw huma biss imma rridu li n-nies l-oħra wkoll jibdew jaraw bħalhom, jaraw il-Ġesu fl-aħħar mill-aħħar dak se qed jgħidu fuq Ġesu. Fit-tieni parti għandna lil dan ir-raġel li issa jista' jitkellem u jibda jitkellem, imma mbagħad insibu wkoll il-kliem tan-nies li jgħidu n-nies stagħġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma dehret f'Iżrael, imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċepess xagħten qiegħed ikeċċi x-xagħten. Jiġri kulħadd jitkellem f'daqqa waħda, l-imbikkem jibda jitkellem, in-nies jitkellmu, il-Fariżej jitkellmu, jiġri It-tema hija l-kliem. Fl-aħħar parti għandna wkoll din it-tema ta' li tara u li titkellem, imma f'sens differenti. Huwa Ġesu li jara lin-nies mitluqin, eh, isom naċ, blaraj, u għalhekk għandu kompassjoni fuqhom, huwa Ġesu li jara. U Ġesu jgħid li dixxipli tiegħu biex jitolbu, jitolbu. Issa minn dan, minn dawn l-aspetti jitolbu propju biex eh, il-Mulej jibgħat il-ħaddiema għas-sad tiegħu. Naħseb x'nistgħu ngħidu minn dan kollu? Nistgħu ngħidu illi l-aħjar tip ta' ħarsa li jista' jkollok hija l-ħarsa ta' kompassjoni lejn ħuk jew lejn oħtok. Meta inti qed tara 'l xi ħadd u tinduna b'xi ħadd li qed ibati, dik hija l-aħjar mod, l-aħjar ħarsa li inti tista' tixhed madwarek fuq ħuk u oħtok batuti, bħalma jagħmel Ġesù. L-aħjar, min-naħa l-oħra, l-aħjar kelma li tista' tnissel hija it-talba li toffri lill-Mulej. Itolbu lil Sid il-Sad. Jiġifieri dawn iż-żewġ aspetti narawhom fil-ħajja ta' Ġesù u fil-ħajja ta' Nisrani. Rigward din it-talba li Ġesù jgħid li dixxipli tiegħu biex jitolbu l-Missier, din sabiħ għaliex Ġesù qed mhux isu xi businessman Qed jgħid ara, hawn dax-xogħol kollu x-, jew xi manager, hawn dax-xogħol kollu x'isir ara, mela ħa naraw kif se nagħmlu, kemm qegħdin intkom tnax, mela ara, Piet, inti aqbad hawn, u Ġakbu, inti hemm. Mhux eżatt, eh? Mhux għax hemm ħafna xogħol, mela issa naraw kif se nagħmlu biex dak ix-xogħol nagħmluh. Le. Ġesù jrid li d-dixxipli jidħlu f'komunikazzjoni ma' Alla, mal-Missier, għaliex Hi, huwa l-proġett tiegħu. Huwa l-proġett tiegħu dan, mhux il-proġett tagħna, mhux il-pjan tagħna imma huwa xogħlu fl-aħħar mill-aħħar. Allura, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li nduru lejh, kontinwament nduru lejh u nkomplu nitolbuh u nsaqsuh ħalli jmexxina u jgwidana. Fl-istess ħin jintuża żmana, eh? Eh, u l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid f'din l-ewwel parti tal-lekzjo eh, li fiha nipprovaw naraw is-silta fiha nfisha x'inhi hija di. Ġesù huwa interessat fil-persuna kollha kemm hi. Din qed forsi diġà fhimtu li qed ngħidha. Il-ħniena tiegħu mhijiex mhijiex riservata biss għall-konfessjonarju. Ma nafx hawn xi wieħed hawn barra, rajt xi wieħed riċenti, jew ftit minuti ilu, ma nafx. Mhijiex il-ħniena tiegħu mhux għal hemm biss, imma għal diversi aspetti tal-ħajja tagħna. Jekk inħarsu lejn il-ktieb tas-Salmi, fil-ktieb tas-Salmi naraw, per eżempju, li l-Salmista jitlob il-ħniena t'Alla f'diversi ambiti tal-ħajja. Il-ħniena tiegħu biex jaħfillu għaliex dineb. Il-ħniena tiegħu biex ifejqu mill-mard. Il-ħniena tiegħu biex jeħilsu mill-mewt. Il-ħniena tiegħu biex jeħilsu mill-għadu u Alla wkoll juri l-ħniena meta jgħallem, meta jagħti t-Torah, eh, il-kelma tiegħu, jagħtiha lill-poplu tiegħu biex jissaħħu bil-kelma tiegħu. Jiġifieri dawn huma modi differenti kif Alla juri ħniena mal-poplu tiegħu. Jekk inħarsu lejn Ġesù, Ġesù jagħmel eżattament l-istess. Ġesù li jaħfer mid-dnub, Ġesù illi eh, mhux jevita il-mewt imma iqajjem mill-mewt lin-nies. Ġesù li jeħles mill-mart, Ġesù illi illi jeħles mill-qawwa tal-għadu li huwa xitan, u Ġesù illi jgħallem ma jagħtix it-tora bħal Mosè ma jagħti l-kelma tal-Alla direttament li hija hu stess fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri dawn l-aspetti narawhom f'Ġesù. Llum f'Ġesù naraw propju eh, tliet aspetti minnhom, Ġesù li jfejjaq mill-mart, Ġesù li jfejjaq mill-qawwa tal-għadu tagħna u Ġesù illi eh, jagħti l-kelma tiegħu, eh, dur fis-sinagogi xanda l-Evanġelju tas-Saltna, jgħallem il-poplu. Tajjeb, mela, Mument żgħir biex narġgħu issa naqraw din is-silta. Ħalli nħalluha tkompli tinżel iktar fil-fond u mbagħad nagħmel xi riflessjonijiet żgħar li forsi jistgħu jgħinuna anke b'mod personali. Waqt li Ġesù kien għaddej minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħajtu u jgħidu, Bin David, ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom, Temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu, Iva, Mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal, Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom, Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesù keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem.

Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, L-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Mela fuq l-ewwel parti nixtieqek li nislet daqsxejn ta' riflessjoni fuq dawn iż-żewġ omja li Ġesu naraw ma fejaqhomx mal-ewwel. Ġesu kien għaddej minn hemm, mar warajh, għajtulu, Ħenn għalina, imma mbagħad minflok qabad hu fejjaqhom għall-ewwel meta mbagħad daħal id-dar, jiġifieri dan baqa' għaddej, baqa' sejjer, baqa' miexi sa fejn ried jasal, jiġifieri donnu żammhom daqsxejn mdendlin. Baqgħu mexjin warajh, issa forsi l-Evanġelista tagħtina impressjoni illi mhux sempliċement mixja fiżika minn post għal ieħor, imma jista' jkun li daw kienu forsi qed jagħmlu anke mixja ta' fidi, ta' dixxipulat qed isegwu 'l Ġesù f'ċertu sens. Ma nafux. Imma almenu hawnhekk tidher biss l-aspett isu fiżiku bdew mixin warajh u Ġesù ħallihom daqsxejn imdendlin. Għalfejn? Forsi rid jara x'fidi għandhom? Forsi rid jara jekk wara xar passi jitilqux, ilebbtux l-hemm u jgħidu mela da ħadd m'għamlilna xejn qablu u l-qasda mhu se jagħmlilna. U naħseb tajb li nara l-fidi tiegħi fejn hi. Eh, inix it-tip li meta nħossi li Ġesu qed jinkini, qed jistaħbili, qed ġej bit-tul eh, biex eh, inix it-tip li naqta' qalbi jew li nippersisti, nippersisti. U Ġesu jistenniha dik il-persistenza, eh? konsistenza, persistenza, eh, perseveranza. Jistenniha minn għandna. Anzi dik Ġesu qalu f'Luqa kapitlu 18 għallhom parabola biex jurihom illi m'għandhomx jaqtaw qalbhom mit-talb. Dum dejjem jibqgħu jippersistu eh, mingħajr ma tbiddel il-viżjoni tiegħek ta' Alla. Allura nibqa' jiena nibqa' miexi wara Ġesù anke meta forsi miexi fid-dlam, meta ma nistax nifhem, u meta Ġesù forsi donnu qed jinjorani. Punt ieħor huwa li bħal dawn bħal ma dawn iż-żewġ persuni għajtu, eh, do jajtu u jajdu. Bin David ħena lina. Naħseb aħna kultant nipprovaw ninħelsu mid-dnub, nipprovaw nagħmlu sforz u jkun hemm min jgħidlek jiġu jqerru jgħidulek fader. Jien nexxili nissaporti sa ġimgħa pereżempju ma mbagħad narġa' naqa' narġa' l-istess problema, narġa' dejjem ġejb l-istess nubiet, ġejb l-istess nubiet, ġimgħa wara ġimgħa, ġimgħa wara ġimgħa. Eh, jiena sirt nemmen iktar u iktar kif qatt qabel illi importanti anka nlissen il-kliem mod qawwi, mod manka ngħajjat, manka ngħajjat ta' ġifieri. Il-Ġesu ngħidu Ġesu salvani, int salvani. Jekk ma salvanix, ma nista' nagħmel xejn għalija nnifsi. Għax aħna ħafna drabi nħoss illi aħna nippruvaw ngħinu lilna nfusna, imma nħossu illi Ġesu eh, jiena miexi tajjeb, ta' miexi tajjeb, imma mbagħad jekk Ġesu jgħinni daqsxejn, jagħtini ftit palata, inkun aħjar. Eh. Imma essenzjalment qed ngħix ħajja tajba. Hekk inħossuna kultant, imma jew se nibdew nirreġgħu naħsbu Ġesù mingħajru ma nagħmel xejn, jew inkella m'iniex nisrani. Mingħajru ma nista' nagħmel xejn, hija l-grazzja tiegħu, u l-grazzja tiegħu biss li żommni miexi dritt, li żommni san f'moħħi, li żommni ċar fil-ħsibijiet tiegħi, fl-imħabba tiegħi. Eh, għalhekk il-Ġesù Irrid nesperjenzah bħala s-Salvatur, il-Liberatur u l-Feddej tiegħi. Mhux biss nipprova nagħmel sforz, huwa hu li jaqlani mid-dnub, mhux jien li nqala mid-dnub, huwa hu li jaqlani. Ġifieri, ma nidejqux jekk hemm xi problema fil-ħajja tagħna, Ġesu ngħidlu, Ġesu, ejni, ejni, eħlisni minn dad-dnub. Okay. Fl-istess ħin, meta naraw dawn iż-żewġ elementi tal-fejqan fiżiku u l-fejqan spiritwali, tajjeb illi nsaqsi lili nnifsi, Inix kuntent illi Ġesù jirranġali l-affarijiet prattiċi tal-ħajja tiegħi? Tafu, aħna kultant forsi nagħtu ħafna iktar importanza lil, kif qed ngħidu, il-mard u l-eżamijiet, u l-problemi fuq ix-xogħol, u xi xi kwistjoni fil-familja, xi kwistjoni finanzjarja, daw jiħdulna moħħna tal-għaġeb. Imma li għandek dak id-dnub li lilek bih 30, 40, 50 sena illi ma ċċaqlaq xejn minnu dak qawwija. Hi mhux bniedem, mhux uman, mhux uman. Dik hawn mhix problema daqshekk. Malajr nitfgħuha mal-umanità meta fir-realtà l-uman veru huwa Ġesù. Iktar ma nidinbu qed inkunu inqas umani, inqas umani għax hu l-uman perfett kif għandu jkun. Jiġifieri eh, Jiena kif inħossni? Ninkwieta bl-affarijiet prattiċi u rrid lil Ġesù jsolvili l-affarijiet prattiċi, jew ninkwieta daqstant ieħor u iktar fejn jidħol l-ispiritwali, il-fidi tiegħi, l-għarfien tiegħi ta' Ġesù? Hemmhekk kemm qed ninkwieta għax għadni mhux qed nara biżżejjed. Kemm qed ninkwieta x'għadni ma nistax inlissen il-fidi tiegħi mal-oħrajn, għadni ma nafx naqsam l-esperjenza ta' fidi tiegħi ma' xi ħaddieħor. Dan l-imbikken beda jitkellem. Dawn l-għomja bdew jaraw. Kemm jiena hekk nixtieq li Ġesù narah iżjed, kemm nixtieq nitkellem iżjed fuqu. F'Rus it-tieni silta, it-tieni parti tas-silta fejn fejjaq lill-imbikkem eh, maħkum ix-xitan. L-istess, eh, jiena nagħraf li Ġesù għandu l-qawwa li jfejjaqni b'dan il-mod, li jeħlisni mid-dnub, u għandix il-kapaċità wkoll li naqsam ma' oħrajn din l-esperjenza eh, ta' ħelsien eh, mid-dnub. Eh, smajt ħafna nies jagħtu l-esperjenza personali tagħhom fuq il-konverżjoni tagħhom, fuq kif Ġesù bidlilhom ħajjithom. Aħna konna mmorru anka, kont nkun ma' grupp partikolari, konna nitilgħu ħafna pereżempju Sqallija nevanġelizzaw fit-toroq. U meta konna naqsmu l-esperjenza tagħna kienu jgħidulna importanti tajt kif kont qabel, kif iltqajt ma' Ġesù u sa kif int wara dik l-esperjenza ta' Ġesù. Imma ovvjament għal dawk li aħna li trabbejna f'ambjent Kattoliku, forsi anke ferventi, forsi kultant diffiċli biex naraw id-distinzjoni, ma tkunx distinzjoni daqshekk kbira jew mid-dlama d-dawl, għax dejjem konna ngħixu fid-dawl ta' Ġesu. Imma dejjem hemm iżjed u jekk jiena jgħid fid-dawl nista' dejjem naqsmu eh, mal-oħrajn. U naħseb punt ieħor li xtaqt insemmi wkoll, Ġesù ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Tafu intkom kieku kellu jidħol xi ħadd hawnhekk u jkollu rasu mfaxxata jew jidħol iċappa b'xi b'xi ġibs ma' saqajh, kollha wisq probabbli ngħidu miskin jew miskina ara kemm hu batut. Imma kemm għandna problemi illi ma tistax tinfaxxhom, problemi f'moħħna, f'qalbna, qegħdin hemm inkwiet illi ħadd mhux se jarak u jgħidlek hi miskina, hi ħasra, dispjaċini, għax huma affarijiet interni eh, ta' ġewwa. Ġesu jarom daw, Ġesu jarom. Meta kont is-seminarju, Wieħed mir-retturi tagħna kien jgħidilna Ġesù jaf, Ġesù jaf. Dik hija frażi qasira li tikkonslani ħafna ħafna ħafna. Meta niftakar nkun għaddej minn xi problema, mistax għaddej, mistax inlaħħaq mal-affarijiet, Ġesù jaf, Ġesù jaf minn xi għaddej. Jaf. Is-Sid tal-univers jaf. Il-maħbub tiegħek jaf. Jiġifieri, hija xi ħaġa li tikkunslak. Ġesù jista' jara anke dak li ma jrawx l-oħrajn u jħoss kumpassjoni għalik personalment, għalik personalment. Tajjeb, ehm, biex nagħlqu b'talba issa. Eh, hawnhekk għandna dawn il-persuni li ġabu ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum ix-xitan, ġibulu quddiemu l-Ġesu. U dawn nistgħu nqabbluhom ma' anke dawk il-nies li niżlu lil Ġesù, eh, lil dak il-paralitiku l-mifluġ quddiem Ġesù. Eh, nies li jġibulu xi ħadd quddiemu. Għalija din hija immaġini tant sabiħa tal-interċessjoni. Meta aħna ninterċedu għal oħrajn huwa dak li qed nagħmlu. Qed ngħidu dik il-persuna, ovvjament mhux fiżikament, għaliex inkella nispiċċaw b'xi xatika, u nqegħduha quddiem Ġesù. Inqegħduha quddiem Ġesù. Issa, għal dan il-mument qasir ta' talb, tajjeb illi l-ewwel nett nipprova naħseb f'persuni li qegħdu lili f'riġlejn Ġesù. Min jaf kemm nies talbu għalija, tu talbu għalik. Il-ġenituri tagħna, ħutna, il-qassis fil-parroċċa, xi ħbieb tagħna li jafuna sew, xi ħadd li qed jagħmel mixja ta' fidi magħna. Min li li qiegħdni f'riġlejn Ġesù? Hekk hemm xi ħaġa sabiħa hekk, hija xi ħaġa ta' konsolazzjoni kbira meta taf li xi ħadd għamel dan u għadu jagħmel dan. Kemm tikkunslani jien meta n-nies jgħiduli nitlob għalik kuljum, pereżempju. Mamma mia, kuljum, xi ħaġa timpressjonani immens. Eh, u tajjeb nara wkoll il-min jgħat inqiegħed jiena f'riġlejn Ġesu. Eh? Hemm bżonn li nsiru nies li nafu ninterċedu, eh, ninterċedu għall-umanità għan-nies ta' madwarna. Aħna naħseb imsejħin ħafna biex anke għal rigward dan il-fejqan fiżiku, spiritwali, għall-evanġelizzazzjoni fejn hemm bżonn tant talb, Ġesù jispiċċa propju bl-interċessjoni, jitolbu l-Missier biex jibgħat, jibgħat in-nies għaliex hemm bżonn. Ġesù dak il-ħin niesu kienet iwaqqaf il-grupp ta' interċessuri biex ngħidu hekk, eh? propju d-dixxipli tiegħu. U dana din hija l-missjoni tagħna lkoll. Importanti narfuha iżjed u iżjed għax qed ngħixu fi żminijiet iktar u iktar imqalba u għalhekk it-talb tagħna jrid tkun iktar u iktar intensiv. Iew ma ngħidux, ħadtlu rasu, tant ili ngħidlu, ħadtlu rasu, jew għandu affarijiet oħra fuq xiex jaħseb, jew għajjejt, żgur għajjejtu, eh? eh kemm ngħiduhom dawn, naħseb int tkun għajjejt mhux hu, għax jien ngħid Alla jiflaħ għad-dinja tagħna u mija oħra magħha u iktar. Eh, ma ejjew ma ndejquh, ejjew ma ndejquh fis-sens tajjeb ta' ġifieri. Jieħu pjaċir bina, jieħu pjaċir bina. Tajjeb, Missir Qaddis, Ibnek Ġesù qalilna biex induru lejk u nitolbuk. U għalhekk hekk qed nagħmlu f'dan il-mument biex nobdu lilu għaliex nafu li din it-talba hija skont ir-rieda tiegħek, skont ix-xewqa tiegħek u għalhekk nafu li naqalgħuha, nitolbuk proprju illi inti tibgħat persuni, mhux biss saċerdoti u reliġjużi imma eh, kull persuna li trid int, lajċi impenjati, insara li ltaqgħu miegħek li kellhom esperjenza ħajja tiegħek biex imissu l-qlub ta' ħuthom il-bnedmin. Mulej inti taf il-bżonn kbir li hawn fid-dinja u nitolbuk mhux biss biex tibgħat lil oħrajn imma nitolbuk tinkludi lilna wkoll. Nixtiequ li aħna wkoll inkunu inklużi ma' dawk li inti tibgħat għal din il-missjoni tant kbira u sabiħa. Għinna, Missier Qaddis, nagħrfu l-qawwa tal-interċessjoni, kemm inti titgħaxxa u tieħu pjaċir meta aħna nduru lejk u nitolbuk għal ħutna l-bnedmin, bħal ġenitur li jħobb jara lil uliedu jagħtu kas ta' xulxin. Int ukoll tant tieħu pjaċir meta tarana nerfgħu lil xulxin lilek fit-talb u anke nqegħduhom f'riġlejn Ibnek Ġesù. Għalhekk nagħmlu dan f'dan il-mument, Missier, inqiegħdu quddiemek il-persuni kollha li għandhom xi ħtiġijiet fiżiċi, spiritwali b'mod speċjali, u dawk kollha li għadhom ma rfux il-Kelma tiegħek, biex inti tmisshom bil-mod qawwi tiegħek, biex ma ddumx ma tagħmel dan, Mulej. Ħalli ħadd ma jaqta' qalbu, imma lkoll jħossu l-kompassjoni tiegħek li Ġesù wera mal-umanità kollha. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif inhu issa u dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Amen.